Nĩ ndakũgeithia mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo, na niĩ haha marĩtwa makwa ngĩtagwo Mwaria, na gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ tugaga kwa Mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kuorire tene, na ningĩ mwena ũyũ ũngĩ nĩ tũkiugaga atĩ ndĩthũire mũmĩoni ta mũmĩanĩrĩri, na niĩ naniĩ ngakiuga ndigũgĩkira gũkũ gwitũ nĩ ngwaria, Tondũ kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri gũtiakĩũrire tene, rĩĩtwa rĩakwa rĩgagĩtwarana na wĩra wakwa wa kwaria, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya mũno mũno mũno, ũrĩa Mũrungu Mwene Nyaga atuĩkĩte wa gũtũhe, tũgagĩtuĩka a kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo atũnyitithanĩtie niĩ nawe, mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo thĩiniĩ wa bũrũri witũ twendete, bũrũri wa Kĩrĩnyaga, na ũrĩa tũkĩũcokaga tũkaũnania bũrũri wa Kenya. Ngagĩkena mũno mũthenya wa ũmũthĩ na ngakũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa tabarĩra ĩrĩa twendete mũno, tabarĩra ya ũmbi wa Ngai na magegania ma Ngai. Na nĩ ngoretwo tũkiuga atĩ mwana no akorwo hau aikarĩte akũrie, ĩ mami, ĩ maitũ, ĩ baba, ĩ guka, ĩ cũcũ, Ngai nũ? we nawe ũkĩkorwo ũkĩgeria kũmũ explainĩra kana kũmũtarĩria ngai no ũkĩririkane tugaga atĩ ngai ndonekaga na ngai eh, ngai ndakĩhana ta mũndũ na tondũ rĩu nĩ hinya mũno gũtarĩria mũndũ ũmwĩrage atĩ ngai nĩ ngai ahana kana atariĩ kana kĩ ngakĩenda kuringithania ngai tugaga akoragwo ahana o ta rũhuho rũrĩkũ Rũhuho rũrĩa tũkoragwo twĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ rũhuho, no gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũnyita rũhuho akwĩre rũhuho nĩruo rũrũ, kana hihi akwĩre rũhuho rumaga mwena ũyũ rũrorete na gũkũ, kana hihi agũtarĩrie akwĩre rũhuho nĩ rwa rangi ũrĩkũ. Ũguo no taguo Ngai nake akoragwo atariĩ. No nĩ tũkoragwo ithuothe twĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ rũhuho. Tũkoragwo twĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ rũhuho nĩkĩ? amu nĩ tuonaga hinya wa rũhuho rĩrĩa tũkuona mĩtĩ ĩgĩcũgio mwena ũyũ na mwena ũyũ, tũkona hinya wa rũhuho rĩrĩa mũndũ ekuoya mbembe agakĩgeria kũhuha na mbembe icio ciake cigateithio eh, gwĩthera kũgerera rũhuho rũrĩa. Ũguo ithuothe tũgakorwo twĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ rũhuho, no ithuĩ tũtikĩhotaga kũnyita rũhuho kana kuonania rũhuho, no ĩndĩ kĩrĩa tũhotaga gũkorwo tũkĩona kana kĩrĩa gĩtũmaga twĩtĩkie nĩ kũrĩ rũhuho nĩ kuona hinya wa rũhuho Nake Ngai agĩtariĩ o ta rũhuho. Na ithuĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ, nake Ngai tũtihotaga kũmuona na tũtingĩhota gũtaarĩria aikaire ha- ahaana atĩa, no ũrĩa tũhotaga gwĩka nĩ gũtaarĩria magegania make na ũnene wake na ũũmbi wake, ũrĩa aatuĩkire wa kũũmba thĩ, amu tugaga, Ngai nĩ mũũmbi. Tuugaga Ngai nĩ Mũũmbi nĩkĩ? Tondũ o ta ũrĩa tuugaga ũrĩa nĩ ndereba, tuugaga nĩ ndereba nĩkĩ? Tondũ arutaga wĩra wa gũtwarithia ngari. Tũgakiuga ũrĩa nĩ mekanĩki, tuugaga nĩ mekanĩki nĩkĩ? Tondũ arutaga wĩra wa gũthondeka ngari. Tũgakiuga ũrĩa nake nĩ injinia, tũgakĩmwĩta injinia nĩkĩ? Ũrĩa nake nĩ ndagĩtarĩ, etagwo ndagĩtarĩ nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa kũrigita. Ũrĩa nake etagwo mũrutani, nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wa kũrutana. Haha naho tũkĩrĩ na hakĩrĩ ũngĩ nake ũgĩtagwo mwathani etagwo mwathani nĩkĩ nĩ ũndũ wa wĩra wake wa gwathana tũgakora tũkĩona atĩ andũ maretanio kũringana na marĩtwa mao na wĩra ũrĩa marutaga nake ngai agĩtanagio na ũnene wake na ũhoti wake na magegania make na ũmbi wake na ũmbi wake na nĩkĩo agĩcokaga agagĩtwo ngai mũmbi mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha nĩgetha tuone hinya wake tuone magegania make na tuone ũmbi wake mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩciria ũngĩcũthĩria kamera ya yakwa kana video yakwa nĩ ũkuona harĩa tũkĩrĩ na, na ciũmbe igĩrĩ iria Ngai arĩkirie kũmba. Ũririkane tũraciĩta ciũmbe tondũ nĩ kũmbwo ciũmbĩtwo, nake ũrĩa ũciũmbĩte nĩwe tũrakĩmwĩta mũmbi na tũgakĩmũhe rĩtwa Ngai mũmbi. Koguo wĩra wake nĩ kũmba na nĩ arĩkirie gũtũmbĩra. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ akĩũmbĩte thĩ, agakĩmĩũmba, agakĩũmba ona igũrũ na agakĩũmba thĩ ĩkĩrĩ na, gũkĩrĩ na maria, gũkĩrĩ na, na, na mĩkuri gũkĩrĩ na irĩma gũkĩrĩ na mĩtĩ gũkĩrĩ na ciũmbe iria cokire akĩũmba na akĩũmba ciũmbe imwe cigerage rĩera-inĩ iria ingĩ agĩciũmba cigerage maĩ-inĩ iria ingĩ agĩciũmba cigerage thĩ nyũmũ na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ona gũkĩrĩ na ciũmbe ciombirwo cikaraga rungu wa tĩri a thigiriri a mĩthũa a mĩgagaca ona ingĩ a huko icio cikaraga na kũu rungu wa tĩri Na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na ciũmbe iria Ngai aarĩkirie kũmba, no ici nĩ ciũmbe cia thĩ nyũmũ, although nĩ cigĩcokaga cigakĩũmbũka. Na ngwĩciria ũngĩcũthĩrĩria kamera yaku mbere nĩ nĩ- nĩ- nĩ ũragĩ- nĩ ũrakĩona ciũmbe icio igĩrĩ kũrĩa ndĩkĩtie wa gũcinyita na ngagĩcikia gacuba-inĩ ũguo ũracũthĩrĩria nĩ ũkuona nĩ ndĩcikĩtie gacuba-inĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmatha ũũgĩ amu tugaga mũũgĩ nĩ mũtare na nyingĩ mũciĩ wĩ ũkĩrĩ inooro wĩragwo ndũtuhagia kahiũ, na ithuĩ gĩkũyũ-inĩ tũtingĩenda gĩkũyũ gitũ gĩkĩũra nĩ tondũ tugaga nĩ wega gũthaitĩra rũciũ rwitũ, amu gĩkũyũ-inĩ nĩ tugaga atĩ rũciũ nĩ rwa bata gũkĩra ũmũthĩ, naruo rũru rũtarĩ njaũ-ĩ, rũu rũkĩrwo nĩ kũhuka rũhukaga, na ithuĩ twĩ ta gĩkũyũ no nginya tũngĩkorwo nĩ tũgũthaitĩra na nĩ tũkũgitĩra gĩkũyũ gitũ gĩtikanakinye handũ gĩtuĩke nĩ gĩkora, na ĩta njĩra ĩmwe ya kũgitĩra gĩkũyũ gitũ na nĩruo rũciũ rwitũ nĩgetha gĩtikanakorwo gĩkũyũ gitũ nĩ gĩkũra kana hihi rũciũ rwa gĩkũyũ rũtuĩke nĩ rũkũhuka gũkeragwo atĩ kwarĩ na andũ metagwo gĩkũyũ na magĩcoka makĩhuka kana kwarĩ na andũ maragia rũthiomi rwa gĩkũyũ magĩcoka makĩhuka ithuĩ nĩgetha tũgitĩre tũtanakinya kũu tondũ tugaga kũrigĩrĩria nĩ kwega. gwĩkũhonia na nyingĩ tũgagĩcoka tũkauga atĩrĩrĩ narĩ korwo nĩ ndoĩ ĩragwo ndĩgunaga hatirĩ bata wa tũtũre tũikaraga thĩinĩ wa thĩ twage kũgitĩra rũthiomi rwitũ rwa gĩkũyũ marigĩrĩrio-inĩ tũgacoka kũigua atĩ kwarĩ na andũ metagwo gĩkũyũ na nĩ mahukire maragia rũthiomi rwa gĩkũyũ na nĩ rwahukire Tũtanakinya gĩkũyũ gitũ kũhuka, no nginya na ithuĩ tuoye makinya ma kũrigĩrĩria amu nĩ tũĩ wega atĩ kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩkũhonia. Na gĩkũyũ kiugaga narĩ korwo nĩ ndoĩ ĩragwo ndĩgunaga. Nĩkĩ? Tondũ megũitĩka matirogotekaga. Naho haha tũtanakinya hau nĩkĩo niĩ ndĩ ta mwaria ngĩũkĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ tũkanyitanĩra nawe mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo thĩinĩ wa thĩ nĩgetha tũthaitĩre gĩkũyũ gitũ gĩtikae kũhuka na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na ciũmbe igĩrĩ iria ci mbere witũ haha ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona tũkĩrĩ na kĩũmbe kĩmwe kĩrĩ- gĩ- gĩ- gĩ- kĩrĩa ndagĩki- ndakuhĩrĩria kamera yakwa nĩkĩo kĩu na tũkĩrĩ na kĩũmbe kĩngĩ nakĩo gĩkĩrĩ haha ngwĩciria kamera yakwa nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ĩragĩkuoera kĩũmbe kĩrĩa nakĩo ũrakĩona kĩ harĩa ũguo Ũguo haha ngagĩkorwo ndĩ na ciũmbe igĩrĩ ona hakĩrĩ na kangĩ ka- gakĩrĩ harĩa ngwĩciria nĩ ũkuona nĩ ka rangi wa ngirini eh, na, na, na, na ici nĩ ciũmbe ngĩtuĩkire wa gũgĩcinyita eh, gũkũ gwitũ nĩ mũrang'a na nĩ kũrĩa kwa macani ngĩkĩrĩ macani-inĩ tũkiugaga nĩ wega kũnora rũhiũ rwaku na mĩena yerĩ niĩ nĩ ngĩtuaga macani no to gũtua macani Ngai nĩ akĩhete mwena ũyũ ngĩkĩheo gĩakwa Kĩheo kĩrĩa njugaga nĩ gũtangatha kana hihi kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ Gĩkũyũ kana hihi magegania na ũũmbi wa Ngai na ũnene wa Ngai, na o ho tũkĩgeria gũgĩthaitĩra rũciũ rwitũ na Gĩkũyũ gitũ gĩtigakĩae kũhuka. Nĩ ngĩkoretwo ngĩkĩona ciũmbe ici igĩrĩ na nĩ wega ndakiuga nĩ gũkĩrĩ na ciana cigũgĩciarwo, kwĩna Gĩkũyũ gĩgũciarwo na ciana ici nĩ cirenda gũkorwo cigĩthiĩ na mbere na nĩ tũrabatara gũtheremia gĩkũyũ gitũ amu tugaga mũkũrũga wonie mũruna niĩ tondũ na niĩ nĩ niĩ ngĩkĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩ haha na nĩ niĩ ngĩkĩrĩ mũkũrũ na nĩ ndĩramenya kwĩ na gĩkũyũ ki- nyingĩ gĩ thutha witũ gĩgoka na gĩkũyũ kĩu nĩ ndĩrenda gĩgoka kana ciana icio ci- ciĩ thutha iria cigacoka gũciarwo na njĩra ĩyo ciĩ thutha cia gĩkũyũ ĩ tondũ ithuĩ twĩho nĩ ũndũ wa arĩa marĩ ho mbere a maithe maitũ arĩa matũciarire magĩũka matũtigĩte maga- magĩtũtigĩra thĩ thĩ ĩno nayo na ithuĩ nĩ tũ- tũ- twĩ haha tũcoke tũgatigĩra angĩ nĩ ingĩenda ciana citũ citikanate ũũgĩ witũ wa gĩkũyũ na rũthiomi rwitũ rwa gĩkũyũ rũtikanahuke kana rũre na rĩu ĩta njĩra ĩmwe ya kũgitĩra rũthiomi rũrũ rwa gĩkũyũ nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩ haha na tũkĩrĩ na ciũmbe ici igĩrĩ nĩgetha tũrĩkie kũmenya marĩtwa ma ciũmbe ici igĩrĩ nĩgetha ona ciana iria cingĩkorwo ciciarĩirwo harĩa taũni na ci- nĩ cira- nĩ ci- nĩ- nĩ- na rĩngĩ citihotaga gũkorwo na ciũmbe ta ici kũu taũni Ne- na ithuĩ tũkĩrĩ gũkũ na ciũmbe ici tũgakorwo tũkĩgeria kũmakinyĩria ũgĩ ũyũ kuma mwena ũyũ nginya mwena ũrĩa nĩkĩ tondũ mũgo wa gĩbirũ kana mũ- ũrĩa wakĩrĩ mũgo witũ atũrathĩire agĩtwĩra nĩ gũgoka mbarĩ ya nyakerũ mũ- ũrĩa wĩna ũkoragwo na gĩkonde kĩerũ kana mũndũ mũ- wĩna matũ merũ Na rĩrĩa agakinya gũkũ nĩ twerirwo agoka na ci- ki- agoka na kĩondo na kĩondo gĩake gĩgakorwo gĩkuĩte maũndũ merĩ ũndũ wa mbere agakorwo akuĩte ũgĩ kĩondo kĩu gĩake nyingĩ ũndũ wake nĩ agakorwo akuĩte mĩtugo yake tũgĩkĩrwo atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ ũcio agakinya ithuĩ tũtikanakĩoe mĩtugo yake ĩndĩ tũgakĩoya ũgĩ wake na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ngĩkĩrĩ haha ndĩ na mũtambo ũyũ ũrona haha Na mũtambo ũyũ nĩkĩo ndakĩũhũthĩra nĩguo ũũ nĩ ũũgĩ ũrĩa mbarĩ ya Nyakĩrũ arehete, nĩgetha ithuĩ na ithuĩ tũtheremie Gĩkũyũ gitũ kuuma mwena ũyũ nginya mwena ũrĩa, amu tugaga Ngai nĩ gũtherema ĩndĩ Ngai ti kũhuka. Na rĩu ĩta njĩra ĩmwe ya gũtheremia Gĩkũyũ gitũ, nĩ wega tũgerie gũthaitĩra na kũmenyerera marĩtwa ma ciũmbe ici, nĩgetha marĩtwa maya matikahuke. Mũthenya wa ũmũthĩ mwĩroreri wakwa no nyende ũkorwo ũkĩyũria atĩrĩrĩ, ĩ kĩũmbe gĩkĩ ndĩrakuhĩrĩria ngakĩoya haha-ĩ, we no ũkorwo ũkĩũĩ? Nĩ ũĩ ũrĩa gĩtagwo? Gĩkũyũ-inĩ aingĩ nĩ magĩgĩtaga gĩtono, angĩ magagĩta gĩtararĩki, na nĩ ndakĩigua na rũthiomi rũngĩ nĩ magĩgĩtaga mbandi. Rĩu no ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ tũkĩrĩ gũkũ Mũrang'a kũrĩa nĩ mũkũrũ ũyũ wa Nyagathanga na kũrĩa Gĩkũyũ na Mũmbi makiumĩte, tũgakĩenda gũkĩrora rĩtwa gĩtararĩki. Gĩtagwo gĩtararĩki nĩkĩ?

nĩ ũndũ wa gũtararĩka, angĩ magagĩkĩhe rĩtwa gĩtono. Rĩu nĩkĩo kĩu gĩkĩrĩ haha, nĩ tũgũcoka nyingĩ twagĩthiathiia mbere nĩ tũgũkĩruta cuba-inĩ na tũkorwo tũgĩgĩkagua tũkĩona ũrĩa gĩtararĩki gĩkĩ gĩkoragwo kĩũmbĩtwo na ũrĩa kĩhana. Na mwena ũyũ ũngĩ tũkĩrĩ, nĩ njũĩ gwĩ ciana ci harĩa taũni citoĩ gĩtararĩki kĩhana atĩa, gĩikairie atĩa kana gĩtariĩ atĩa, na rĩu tũkĩrĩ nakĩo haha ĩmwe kwa ĩmwe. Na mwena ũyũ ũngĩ ngĩkĩrĩ na na kĩũmbe kĩngĩ kĩrĩa gĩkĩrĩ harĩa na no wega ngĩkĩgerie gũgĩthiora cuba yakwa nĩgetha tũkorwo tũkĩona hihi kĩũmbe gĩkĩ nakĩo nĩgetha kamera yakwa ĩkorwo ĩgĩkĩona wega tũkorwo tũkĩona kĩũmbe gĩkĩ nakĩo nĩ kĩũmbe kĩa mũhĩrĩga ũrĩkũ tondũ nĩ njũĩ kwĩna angĩ ma- marakorwo makĩũria ĩ kĩrĩa nakĩo nĩ gĩtũ angĩ marorania nĩ gĩtũ kĩrĩa we nĩ ũrona nĩ gĩtũ kĩhana atĩa nĩ gĩikairie atĩa Kĩha- ĩ- ĩ- ngwĩciria nĩ ũrakĩona wega kamera yakwa nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ĩrakĩgeria gũgĩkuoera wega na, na, na ngwĩciria ũngĩkĩrora wega nĩ ũkuona kĩna magũrũ maraihu me harĩa mbere nĩ tũgũkorwo tũgĩciruta thĩinĩ wa cuba nĩgetha tuone eh, mũmbĩre wacio tuone magũrũ tũcoke tuone mathagu ona, ona hihi maitho na tũkĩ- tũkĩũranie kana nĩ, kĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- ciũmbe ici nĩ cikĩrĩ na maitho koguo nĩ wega tũgakoragwo tũgĩthoma na tondũ tugaga mũgĩ nĩ mũtare na no nginya ũngĩkorwo ũgĩkorwo ũgĩthoma na niĩ ingĩkĩrĩ haha nĩgetha tũnyitanĩre ĩmwe kwa ĩmwe na rĩu haha nĩ ngwĩciria nĩ ũrakĩona kĩũmbe gĩkĩ kĩũmbe gĩkĩ aingĩ magĩtaga na na nda- nĩ ngĩũrĩrĩirie rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ mũno mũno mũno nĩ kuga atĩ nĩ njĩkĩte ũthuthuria mũnene mũno gũtigĩrĩra nĩ ndagĩa na rĩtwa rĩrĩ na kũmenya rĩtwa rĩake rĩa kĩũmbe gĩkĩ ũrĩa gĩtagwo thĩinĩ wa gĩkũyũ na, na tugaga atĩ ndũngĩtiga Mwaki gwaku ũgĩakana, ũthiĩ ũkahorie kwene. Ũkwamba kũhoria gwaku nĩgetha ũthiĩ ũkahorie kwene. Na mwena ũngĩ nyingĩ nĩ tũririkane Kristo nĩ augire atĩ mbere ya kũruta mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩhuti kĩrĩa kĩ ritho-inĩ rĩake, amba ũrute kĩhuti kĩrĩa kĩ ritho-inĩ rĩaku nĩgetha ũhote kũruta kĩrĩa kĩ ritho-inĩ rĩrĩa rĩake. Na ithuĩ tũgakiuga tũtingĩhota gũkumia rũthiomi rwa andũ arĩa angĩ No gĩ, no ithuĩ Gĩkũyũ gitũ tũtirakĩrũmĩrĩra, ithuĩ Gĩkũyũ gitũ tũtira, tũtiragĩthaitĩra gĩtikae kũhuka, ĩ tondũ rĩu haha ũririkane Gĩkũyũ gĩthiũrũrũkĩirio nĩ thiomi mamirioni mamirioni maingĩ, tũkĩrĩ na China, tũkĩrĩ na Gĩthũngũ, tũkĩrĩ na Baranja, tũkĩrĩ na Gĩjapanisi, tũkĩrĩ na na, na, na, na kĩganda tũkĩrĩ na kĩmbaruya tũkĩrĩ na kĩnaijeria twĩ na thiomi nyingĩ twĩ na ũhĩndĩ twĩ na- twĩ na thiomi nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ iria cithiũrũrũkĩirie gĩkũyũ na ũririkane rĩu nĩ twaharũkanire nĩ twaingĩranire mũno ũguo tũngĩaga gũthaitĩra gĩkũyũ gitũ nĩ kuga no kĩhuke na ĩta njĩra ĩmwe ya gũthaitĩra gĩkũyũ gitũ Nĩkĩo tũrathaitĩra nginya marĩĩtwa ma ciũmbe iria Mũrungu Mwene Nyaga aatuĩkire gũtũhe, tũtanamba gũkinya kũgweta ciũmbe ici na marĩĩtwa ma Gĩthũngũ kana ma rũthiomi rũrĩa rũngĩ ruothe. Ithuĩ twambe tũkorwo tũkĩmenya marĩĩtwa ma ciũmbe ici na rũthiomi rwitũ rũrĩa Ngai Mũrungu Mwenye Mwene aatuĩkire wa gũtũhe. Ũririkane tugaga nĩ wega gũkorwo wĩ very much original kana gũkorwo kĩhumo kĩa ũndũ nĩkĩo gĩa bata mũno. Ũguo ũtanamba kũmenya kĩũmbe na rũthiomi rwa mbarĩ ya Nyakerũ na nĩwe mũthũngũ, twambe tũthaitĩre gĩkũyũ gitũ na twambe tũmenye ciũmbe iria Ngai arĩkirie kũmba kũgerera rũthiomi rwitũ ruo rwenyewe. Na rĩu haha tũkĩrĩ na kĩũmbe gĩkĩ, kĩrĩa ndĩra- ndĩrenda we wĩyũrie, hihi kĩũmbe gĩkĩ we no ũhote gũtarĩria mwana waku kĩũmbe gĩkĩ gĩtagwo atĩa? angĩthiĩ akĩone handũ akĩnyite oke nakĩo akũrie kana ona akĩone handũ akũrie ĩ baba ĩ kĩ- kĩũmbe kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ harĩa ĩ gĩtagwo atĩa we wĩ ta mũciari nĩwe ndĩrenda ng- nyambe ngũ- ngũcarĩnji kana hihi ngĩ- ngĩkũrie kĩũria ũkĩ- ũkĩndarĩrie ũnjĩre atĩrĩrĩ gĩkĩ gĩkĩ nĩma nĩ andũ aingĩ nĩ magĩkĩũĩ gĩtagwo gĩtono na kũrĩ ona andũ aingĩ makĩ- eh, makĩonaga gĩtono gĩ kĩa ngirini no muthenya wa umuthi tukiri nakio haha giki nakio ni kimuthemba gikiri na mu- gikiri na rangi muthemba wa rendi kana rangi mutune ungicuthiria ni ukiona no aingi makoragwo makiona kia ngirini umuthi tukiri na muthemba wa rendi haha na ndirathi ngikioya nginya na thi nigetha ugikione nginya na thi uria giikaire na uria kiumbitwo na ungicuthia ni ukuona ona nginya kina mathagu na mwena uyu ungi ni urona nginya maguru makio eh, ni maraihu ni tugukirora nigetha tukimenye hihi kina maguru maraihu niki Na hihi kĩũmbe gĩkĩ nĩ tũrakĩona ona kĩrĩ ona maitho, ngwĩciria nĩ ndĩrona wega ngona kĩrĩ na maitho haha na gĩkĩrĩ na mĩnyugĩnyugĩ ĩno ĩkĩrĩ haha igũrũ, njiguaga mũthũngũ akĩ- a- agĩciĩta antenna, no ithuĩ na gĩkũyũ nĩ tũkwenda tũ- tũgĩ- tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩ- gũgĩkinyakinyĩra gĩkũyũ gitũ, tũgerie kwenjenjera tondũ tugaga mwendi kagwacĩ gatungu no nginya angĩenjenjera, ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ tugaga atĩ gũtirĩ kĩaga kiumaga hega, gĩtono ta gĩkĩ nĩ gũgĩkĩnyita ndagĩkĩnyitire kũrĩa macani-inĩ, nĩgetha njũke nakĩo tũgĩe na ũhoro wĩgiĩ kwĩruta tondũ ũtangĩĩruta ndũngĩmenya na nĩ kuga atĩ mbere ya gwĩtwo mũrutani no nginya ũtuĩke mũrutwo niĩ nani nĩ ngĩambire gwĩtĩkĩra gũtuĩka mũrutwo ndamba gũthiũrũrũka ngĩethaga rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ gĩkĩ kĩngĩ andũ nĩ marakĩmenya nĩ gĩtono no kĩũmbe gĩkĩ andũ matirakĩmenya na ngoretwo ngĩũria andũ aingĩ mũno ĩ kĩũmbe gĩkĩ tũgĩtaga atĩa na gĩkũyũ aingĩ matiramenya no ti kuga matiũĩ matirĩ na rĩtwa rĩho marakĩhe no rĩtwa rĩrĩa marahe marahe rĩtwa rĩa mbarĩ ya nyakerũ yani nĩ kuga kĩũmbe gĩkĩ marakĩhe rĩtwa rĩa gĩthũngũ na nĩ ũiguire tugire atĩ mbere ya gũthi kũhoria mwaki kwene amba ũhorie gwaku koguo mbere ya kũmenya rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ na rũthiomi rwa mbarĩ ya Nyakerũ, ithuĩ enyewe tũbatiĩ kwamba kũmenya rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ kũgerera rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ, nĩgetha gũtigĩrĩra Gĩkũyũ gitũ gĩtirahuka. Tondũ rĩrĩa tũrathiĩ tũkĩoyaga thiomi cia ndũrĩrĩ iria ingĩ, nĩ kuga na ithuĩ tũrathiĩ tũgĩteaga kĩrĩa ithuĩ tũnyitĩte. Na nĩ njugaga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo ũnyitĩte, na ngwĩciria nĩ ũrona ona ona ona. kĩndũ gĩgwĩtwo gĩtararĩki nĩ gĩthire na gĩagĩkora gĩagĩkora kĩũmbe kĩrĩa gitũ na nĩ ndĩra- nĩ ndĩrakĩrigwo kaĩ kĩragĩciria atĩa tondũ ndĩrona tarĩ kũ- tarĩ- tarĩ gũkĩrĩa kĩrakĩrĩa gĩkĩ Ĩ- ĩ ũkani muone rũrũ gĩkĩ na- nĩ- gĩto- gĩtono nakĩo nĩ gĩkĩambirie kũhana ta nginya ta gĩ- ta gĩgũkĩrĩa kĩrĩa na nĩ, na nĩ, na nĩ ũndũ ngũkĩendaga tũhote gũtobautisha gatagatĩ ga gĩtararĩki na kĩũmbe kĩrĩa kĩngĩ tondũ kũrĩ ciana cingiuga gĩ- kĩrĩa kĩngĩ nĩ gĩtararĩki no nĩkĩo ndĩ na gĩtararĩki haha nĩgetha tũgĩe na ngũrani gatagatĩ ga gĩtararĩki na kĩũmbe kĩrĩa kĩngĩ na rĩu haha nĩ njũĩ wega atĩ Onawe mũndũ mũgima wĩ hau, ona, wĩ, ona kwĩ nao mena mĩaka nginya ona mĩaka mĩrongo mũgwanja, angĩ mena mĩaka mĩrongo ĩnana, na nĩ agĩkũyũ. No ũũma nĩ atĩ matingĩhota gũtũtarĩria kĩũmbe kĩrĩa kĩ, rĩtwa rĩakĩo na gĩkũyũ, na twakĩrora twakĩona angĩkorwo mũndũ wa mĩaka mĩrongo mũgwanja, mũndũ wa mĩaka mĩrongo ĩtandatũ kana ona mĩaka mĩrongo kenda ndarahota gũtwĩra rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ na kĩũmbe gĩkĩ ti kĩũmbe kĩgeni gĩtũrĩte thĩ kuma o rĩrĩa thĩ yombirwo na gĩtũrĩte bũrũri ũyũ witũ wa gĩkũyũ kuma o rĩrĩa thĩ yombirwo no kĩũmbe gĩkĩ andũ matirĩ marahota gũtũhe rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ kũgerera gĩkũyũ ũndũ ũcio ũgatuonia atĩa ũgatuonia atĩ Marĩĩtwa maitũ ma Gĩkũyũ nĩ marathiĩ makĩhukaga, na rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ nĩ rũrathiĩ rũkĩhukaga. Na ũririkane tuugaga mũthomi mũũgĩ aikagia maitho na gabere. Noguo rĩu haha tũkagĩa na ũhoro wĩgiĩ kwĩruta tũkauga angĩkorwo andũ a mĩaka mĩrongo ĩnana, mĩaka mĩrongo ĩtandatũ, o na no ũkorwo nawe mwĩroreri wakwa ũrerorera hau ũkĩrĩ na nĩ ũkĩũĩ mĩaka ĩrĩa ũkĩrĩ nayo, no nĩ ma kuuma rĩrĩa waciarirwo nginyagia hau ũkinyĩte, Kĩũmbe gĩkĩ ona korwo kwĩ nao matarĩ makĩona, na ona arĩa marĩ makĩona, rĩngĩ no ma, no- nĩ kuga kũ- nĩ anini mũno mangĩhota gũtwĩra kĩũmbe gĩkĩ gĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩkorwo ngĩenjenjera nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ Gĩkũyũ gitũ gĩtirahuka, na ndagĩkorwo ngĩnyita kĩũmbe gĩkĩ, na ndakorwo ngĩũrũra nakĩo, njũrũrĩte nakĩo ira na mũthenya wa ũmũthĩ no ndakĩũrũra nakĩo ngĩgeria gwetha rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ nĩgetha rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ ndarĩkia kũrĩona hote kũrĩ- gũthaitĩra rĩtwa rĩu na hote kũrĩtheremia nĩgetha rĩtwa rĩrĩ ritũ rĩa gĩkũyũ rĩtigatuĩke rĩa kũhuka na ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgitĩra rũrĩ- rũthiomi ritũ rwa gĩkũyũ tũtikanae kwĩrwo atĩ kwarĩ na andũ metagwo gĩkũyũ na nĩ mahukire Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha, nĩgetha tũtanamba gũthiĩ kũhoria mwaki kwene, twambe tũhorie gwitũ. Ũririkane mbarĩ ya Nyakeru nĩ mũndũ mũgĩ mũno, na nĩkĩo ũkuona atĩ we, marĩtwa ma gwake amandĩkĩte dictionary-inĩ kana ibuku-inĩ rĩrĩa magĩtaga dictionary-inĩ, gũtigĩrĩra rũthiomi rwake rũtingĩhuka. Rĩu ithuĩ na ithuĩ tũgagĩkorwo marĩtwa maitũ nĩ tũrathiĩ tũkaga kũmekĩrĩra, na kũrĩa ndagĩka ya mũthia marĩtwa maya tũracoka magakinya kũũra nginya njiarwa-inĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra ciana citũ citikariganĩrwo nĩ marĩtwa maitũ ma Gĩkũyũ na rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ. Niĩ naniĩ ndĩ haha ndĩ ta mwaria, nĩkĩo ndĩkĩrĩ haha gũtigĩrĩra atĩ Gĩkũyũ gitũ gĩtinahuka. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkũhe rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ, no tũkwamba kũrora rĩtwa rĩrĩa andũ aingĩ marakĩmenya. Rĩtwa rĩa kĩũmbe gĩkĩ rĩretwo

Ũguo nĩ kuuga nĩ Gĩkũyũ gitũ kĩrora kana nĩ marĩtwa maitũ ma Gĩkũyũ marora na ũgĩ witũ wa Gĩkũyũ. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ andũ aingĩ marauga gĩtagwo na ngũgweta na rũthiomi rwa mbarĩ ya Nyakĩrũ na nĩyo the plain mantis. Ndiũĩ kana nĩ ũraigua rĩtwa rĩu plain mantis. Plain mantis nĩyo ĩkĩrĩ haha na nĩyo ĩno ĩmwe tũramĩona haha na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩgĩtuĩkire ya kũmĩnyita. No hihi mũndũ wĩ hau na mwana wake angĩmũria ĩ ĩ mami, ĩ baba, ĩ cũcũ, ĩ guka, ĩ brother yakwa, ĩ sister yakwa, kĩũmbe gĩkĩ gĩtagwo atĩa? Angĩkũria mũthenya ũmũthĩ twĩ haha nĩ ũndũ wa gũcokia hanja na gũthaitĩra rĩtwa rĩu rĩa gĩkũyũ rĩtikae kũũra. Kĩũmbe gĩkĩ na gĩkũyũ kano gĩtagwo rũruto. Ndinauga rũgito na ndinauga ruto, ndauga rũruto, rũ, ru, to rũruto, kwoguo kĩũmbe the plain mantis na gĩkũyũkano gĩtagwo rũruto. Na gĩkũyũ-inĩ andũ nĩ mathiaga magakĩhũthĩra marĩtwa makauga ehera haha gĩtono gĩkĩ, nĩ waigua andũ makĩrumwo nginya na ciũmbe, ehera haha gĩtono gĩkĩ, ehera haha mbĩa ĩno, ehera haha nũgũ ĩno, ehera haha ngwara ĩno, na rĩu nĩ wakĩiguaga ona kũrĩ andũ mauga ehera haha na nĩguo ũratararĩka ũtagĩtararĩki. Rĩu kwoguo Haha mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩnina the plain mantis nĩ rũthiomi rwa gĩthũngũ na rũrĩa mbarĩ ya nyakĩrũ athaitĩire mũno mũno mũno rĩu na ithuĩ haha nĩ- nĩ- no nginya tũngĩthaitĩra marĩtwa maitũ twakiuga the plain mantis na gĩkũyũ kĩega nĩ kuga rũruto koguo the